Pa cu lu nu cu hngawng timi phungthluk a um bantukin chungkhar pakhat kan dirh lai kan ti tikah kum aa ṭhi rualmi an i neih asilole pa upa nu ngakchia tin i neih hi a tam. Nu upa pa ngakchia i neih zong hi a um ve sihmanhsehlaw kum tam tuk aa thlau in i neih ti hi cu a um thengmi thil a si tawn lo. Pa cu lu bik an si bantukin chungkhar pakhat cu pa bik ṭhithruainak in kal tawn a si caah nu nih va an i thim tikah amah nak kum upa set lai i amah a bochan kho ding a ṭhithruai kho ding a upatmi amah nak kum upa pasal caah an i thim tawn. Nan tutan kan hmuhmi hi thilmak taktak a si. Indonesia ram ummi an si i pa cu kum hleiruk si i a min ah salah muat a si. Minu hi kum sawmsarih le kumkhat a si i Pi Rihara timi cu an pahnih in an karlak i an i duhdawt. An i duhdawtnak nih hin dawtnak mitcaw timi biafang hi a khen taktak in dawtnak a molh zia le a hruh zia lawng hi fiang taktak in an sinah hmuh khawh a si fawn. Anmah pahnih cu kaphnih chungkhar nih an duh lo lungtlin loin an rak khenkham hna tikah an pahnih in an biakam a feh zia kha chungkhar sinah an langhtermi cu An khenkham hna an pahnih an i naih khawh lo a si ahcun kan i that lai timi tiangin an rak chim tikah chungkhar nih an khenkham khawh ti hna lo hnuah puai tuahpiak an rak si. Ṭhitumnak puai an dih hnu ahcun Honeymoon ah Chicago tiang an rak kal. An kir tlawmpal ahcun chungkhar nih a kalpi bangin an karlak ah. Buainak pakhat cu a rak chuak. Kum hleiruk pa pa ngakchia nih cun a pi ṭhi a simi Rohara a nupi kum sawmsarih le kum khat cu a duh tuk, a dawt tuk, padang he aa hmuh ding le padang he aa chawnh lai ding a sian lo ah kutka inn chungah kutka a rak hrenh khumh tawn. Salamat timi kum hleiruk pa nih a nupi Kum sawmsarih le kum khat hnu Rohara cu a duh tuk, a dawt tuk a sian lo ah, a mittang in chikkhat tlau a sian lo ahhin amah cu Islam biaknak a biami a si natein Ningani zanlei pumh le biakinn kal thlacam hi an nu a sian lo ruangah kal loin a rak um tawn. Cutikah Song upa pawl nih amah cu an auh i, na nupi na duh na dawt caah ṭhen na sian lo i biakinn na kal lo hi cu Na duh na nupi na duh na dawt hi cu a hmaan i tha kan i pek sihmanhsehlaw amah ṭhensian loin biakinn tiang tlolh in na um hi cu aa ṭha lo tiin amah cu an rak ton i an rak chimh. Cu tikah kum sawmsarih le kum khat a simi Rohara a nupi nih cun a duh tuktu a vapa cu a zoh i a vapa sinah cun upa pawl biachim philh lo tein biakinn ningani hi tlolh loin kal peng law Zei ti si zongah na hnulei in kan zulh lai i na pawngte ah ka kal peng lai, ka um lai, kan zulh lai, ka ra peng lai tiah an nu zong nih cun voikhat cu a chimh. Sihmanhsehlaw Rohara Rohara ah a bia kha zei ah a rel lo si loin salamattu nih cun pawngkam i anmah pahnih ṭhen duh ah bia a chimmi minung paoh cu an bia vialte cu a hna a rak i chehter in zeihmanh ah a rak relpiak hna lo. Cutikah Salamat nih cun anmah nupa i ṭhen duh in bia a chimmi minung sin paoh ah cun fa kan nei cang lai, fanu pakhat le fapa pakhat neih kan i tim tiah mi cu an bia a rak phih tawn hna. Fapa a neih a si ahcun Andrew Maolana ti ka sak lai i fanu ka neih a si ahcun Buteri Batmata tiah min kan sak lai tiin an bia cu a rak thih tawnnak Slamat le Rohara cu an kum tampi aa tlau sihmanhsehlaw pakhat a um lo cun pakhat a nung kho lo timi tiangin an i duh an i dawt tikah pakhat le pakhat an mit tang in i thlau loin mawtete cun an pahnih cun an rak um ṭi kha pawngkam nih siseh chungkhar nih siseh an hmuh tik hna ah a donghnak ah khan cun cohlan awk an ṭha ti loin an cohlan hna atu hnu ah kan hmuhmi cu Pi Rahara hi Peter zawtnak, thabaa, thadih zawtnak in a zaw in inn ah atu zaan a um seh le a thaizaan ah inn a ṭin ti bantukin atu le tu te sizung le inn hi i dothlet in an um an kal len zong ahcun Salamat timi kum hleiruk pa nih cun atu ni tiangah a dawtnak pakhat te zong zor loin a hlan a dawt bantuk te khan tu ni tiang a dawt peng ti thawng kan theih.